Immaġinaw li qegħdin fl-1866. Niżlin il-belt. Wieħed mill-ewwel monumenti li niltaqgħu miegħu huwa monument li għadu kemm kemm għadhom kemm tellgħuh li huwa it-Teatru Rjal. Teatru Sabiħ ħafna, b'arkitettura iddiżenjata l-Ingilterra minn perit Ingliż li qatt ma ġie Malta, li kien jismu Edward Middleton Barry. Dan kien ukoll tella' it-teatru ta' Covent Garden f'Londra. Infatti, l-arkitettura ta' dan it-teatru m'għandhiex x'taqsam mal-arkitettura barokka li tikkaratterizza l-belt. Dan it-teatru ġewwa kellu ħames sulari, erba' sulari ta' palketti u sular ieħor li ma kellux il-parketti imma fejn in-nies li ma tantx kellhom flus setgħu jaraw il-produzzjonijiet li kien fuq nett. Kien hemm ukoll serati jew matinees li kienu jsiru b'mod iktar irħis biex kulħadd seta' jgawdi dan it-teatru. Issa dan it-teatru ma kienx jintuża biss għal xeni imma kien jintuża wkoll għall-ballijiet. Għandna pereżempju ballu magħmul għal personalitajiet importanti li kienu jiġu Malta kienu jagħmlulhom ballu anki fit-Teatru Rjal. Però llum qegħdin hawn mhux biex nitkellmu fuq in-nies li kienu jiġu imma biex nitkellmu fuq dak li n-nies kienu jaraw. U se nitkellmu in partikolari fuq ix-xenografija. Ix-xenografija jiġifieri dik l-arti tax-xeni li jsebbħu l-palk biex in-nies ikunu jistgħu jaraw iktar palk iktar sabiħ, iktar imżejjen. Dawn ix-xenografiji ġieli kienu jirrikjedu, ħafna drabi kienu jirrikjedu artisti importanti. Ix-xenografija ma bdietx meta beda t-Teatru Rjal. Diġà fit-Teatru Manwel kellna xenografi importanti ħafna. per eżempju, Romano Carapecchia li li bena ħafna bini fil-belt u anki bnadi oħra u naħsbu li forsi kellu x'jaqsam ukoll mal-bini tal-Manwel, kien għamel xenografiji importanti anki f'Ruma qabel ma ġie Malta fi Teatru Tordinona li kien teatru fuq il-Ixmara Tevere. Il-palk tat-Teatru Rjal kien palk kbir ħafna, l-ikbar palk li kien hawn f'Malta dak iż-żmien. Il-dimensjonijiet tiegħu kienu tassew inkredibbli. Issa, aħna rridu naħsbu li t-Teatru Rjal, għalkemm inbena fl-1866, fl-1873 inħaraq. u f'ħames snin raġa' inbena u meta raġa' nbena il-palk mhux talli żammewh kif kien talli kabbruh. Mela ħa naraw dimensjonijiet ta' dan il-palk biex nippruvaw nimmaġinaw ftit kif seta' jkun. Mela, il-bokkaxena kienet ta' 46 pied jiġifieri 'l fuq minn erbatax-il metru. Il-fond tal-palk L-ewwel palk kien ta' ħamsin pied, jiġifieri ħmistax il-metru, u mbagħad kabbruh b'tmintax-il pied oħra, jiġifieri dan kellna palk b'fond ta' ta' kważi wieħed u għoxrin metru. Però x'kien hemm biex iżomm ix-xeni f'posthom? Biex ikellimna fuq hekk, se nistieden Student tiegħi li ħadem it-teżi miegħi li issa qed jiggradwa, Daniel Formosa, li t-teżi tiegħu kienet fuq ix-xenarju ta' Teatru Rjal. L-ewwel struttura li rridu nitkellmu fuqha hija l-grada. Sa l-grada kienet l-istruttura l-iktar 'il fuq fit-teatru, allura fuq il-ħames sular tat-teatru.
jiġifieri x-xeni kienu għoljin żewġ sulari iktar għoljin mill-bokka xena, għaliex minn barra inti ma stajtx tarahom, kellek tara biss dak li kien hemm fuq il-palk, mela kienu jgħolluhom itajruhom 'il fuq biex meta ma kellhomx bżonnhom u jew iniżżluhom skont ix-xena li kellhom bżonn. Sa dil-grada l-ewwel kienet magħmula mill-injam, imma mbagħad iktar tard ovvjament biddluha għall-ħadid. Issa, f'dil-grada kienu jżommu x-xeni, imma x-xeni kienu jintrabtu permezz ta' ħbula ma' lasta u din lasta mbagħad kienet tintrabat mal-grada. Sabiex ix-xeni jinżlu u jitilgħu kellek sistema ta' piżijiet magħmulin mix-xkeri ta' xkejjer tar-ramel u minn tarjoli. Issa daw it-tarjoli u x-xkejjer kienu jaħdmu flimkien biex iniżżlu u jtellgħuhom. Issa biex tniżżel ix-xena, il-persuna kienet ittella' x-xkora tar-ramel. Imbagħad biex ix-xena titla', ix-xkora kienet tinżel. Issa jekk kienu jkunu l-istess bħala piż, ix-xena ma kinitx timxi. Ovvjament kull att kellu x-xeni tiegħu, jiġifieri inti kellek serje ta' xeni li kienu jinżlu u jitilgħu skont il-bżonn u skont il-bidla tal-għadd, ġieli kienu jqiegħduhom, kienu jniżżluhom jew itellgħuhom f'nofs għadd jew ġieli kienu kont tibqa' bl-istess xena waqt l-għadd kollu. Li huwa interessanti huwa l-fatt li dawn ix-xeni kienu ta' natura diversa skont fejn kienu imqassmin. Jiġifieri, inti kien ikollok xeni skont il-post fejn kienu jinsabu. Mela, fil-qiegħ nett, kien ikollok dak li kien jissejjaħ fondale. Fondale jiġifieri kienet tkun biċċa xena waħda b'stampa sabiħa ħafna li kienet tagħmel, tagħmilha ta' sfond għax-xena kollha. U mbagħad kien ikollok dak li kienu jsejħu principale. Principale kienet tkun xena li jkollha naħa parti li qed iġġonġi u naħa oħra u parti li qed iġġonġi t-tnejn. Kien ikollok jiġifieri jew toqba waħda jew ħafna postijiet minn fejn jistgħu joħorġu l-atturi. Dik kienet tissejjaħ prinċipale, jew jekk kienet tkun imponenti ħafna prinċipalone. U mbagħad kien ikollok dak li tissejjaħ fianco. Fianco kien ġenb biss, mingħajr il-parti ta' fuq. U hemm xeni oħrajn li kienu jitqiegħdu fuq il-palk stess li huma miktubin wara x-xena inti inti tara S, P, T u O. U għadna ma sibniex eżattament għal xi eżattament dan l-S, P, T, O xi jfisser. Forsi s-siparietto ma nafux eżattament x'kien ifisser. Jiġifieri inti kellek serje ta' xeni u dawn ix-xeni kollha kellhom jitilgħu u kollha kellhom jinżlu. L-iktar wieħed li kien dejjem jibqa' kien ikun l-isfond li kien jinbiddel wara kull att u ġieli użaw l-istess sfond għal żewġ atti. Kif tagħżel xenografija L-ewwel ħaġa li trid tagħmel trid tħares lejn l-opra. Per eżempju, fl-opra Norma aħna għandna żewġ xenografiji. Għandna xenografija barra f'speċi ta' buskett fejn din il-saċertodessa qiegħda titkellem man-nies. U mbagħad għandna wkoll xenografija oħra ġewwa d-dar tagħha fejn qiegħda taħbi ż-żewġt itfal li għandha. Huwa interessanti inkunu nafu x-xenografija l-ewwel ħaġa meta jkun hemm deskrizzjoni f'librett. X'inhu librett? Il-librett huwa l-kliem li jgħidu l-kantanti waqt li qegħdin ikantaw. Mela dan huwa librett antik, hawnhekk għandna il għandna il il il il-play Norma u se naqralkom biss id-deskrizzjoni xenografika tal-ewwel att li tgħid, Foresta qaddisa tad-Druidi, fin-nofs hemm siġra ta' Irminsul, Irminsul kien l-alla tagħhom, u ħdej is-siġra naraw ġebla Druidika li sservi bħala altar. Fid-distanza naraw għoljiet u boskiet fuqhom. Da qegħdin bil-lejl mela qegħdin naraw ukoll nirien fil-bosk. Jiġifieri da diġà jagħtina sfond ta' kif ix-xenografu jrid jaħdem, irid joħloq foresta, irid joħloq altar, irid joħloq siġra, irid joħloq kbira fejn taħt fuq dal-altar, irid joħloq ħafna elementi, jiġifieri x-xenografu jibda billi jispira ruħu fuq dawn l-affarijiet. Ukoll hemm affarijiet li huma deskritti fil-kliem stess li qegħdin jgħidu l-atturi, pereżempju l-attur jgħid ħarsu lejn dawn l-għoljiet, mela l-għoljiet huma importanti, huwa importanti li x-xena tinkludihom. Issa hawnhekk għażilt serje ta' kotba fuq it-teatru li għandna, li aħna fortunati ħafna li għandna fil-Bibjoteka Nazzjonali. Kotba moderni bħal dak ta' Alfred Miceli, dak editjat minn Cecilia Xuereb jismu Theatre in Malta u dak fuq it-Teatru Rjal stess. Però jiena sa nurikom L-ewwel ħaġa, storja miktuba minn Mikelanġ Borg. Mikelanġ Borg kien pratikament kiteb l-istorja tat-teatru f'Malta, hija storja manuskritta, jiġifieri kitibha b'idejh u kkurata ħafna. Kif qed taraw, Mikelanġ Borg kien bniedem eklettiku ħafna, kellu stamperija tiegħu, kien il-kap ta' kumpanija teatrali jisimha l-Indipendenza u kien ukoll wieħed mill-fondaturi tal-Partit Laburista. Kif qed taraw, dan huwa kollu miktub b'idejh u fih jagħti storja tat-teatru u jibda jgħid sena f'sena it-tip, l-ispettakoli li kienu jsiru ovvjament fl-1736, m'aħniex qed nitkellmu fuq it-Teatru Rjal, għadna qed nitkellmu fuq il-Teatru Manwel li dak iż-żmien kien jisimha Real Teatro, kien jismu Real Teatro. U bħal dawn hemm varji volumi kif qed taraw fuq din in-naħa tal-, tal-mejda, pero' jien sa għażilt volum wieħed għaliex inħossu importanti ħafna. Kif qed taraw il-volumi inqiegħdhom fuq dawn l-ispeċi ta' imħaded, ta' cushions, biex nipproteġu il-ktieb. Mela, jiena interessata ħafna f'din il-paġna. Għaliex? Għaliex f'din il-paġna, Mikelanġ Borg qed jikteb qed jikteb l-istorja tal-1825, però daħħal ukoll librett ta' play li jisimha Il voto dei Maltesi u ġiet miktuba għal Markiż ta' Hastings meta ġie lura meta ġie fl-1815, jiġifieri wara l-pesta li kienet ġrat Malta, ġie hu bħala gvernatur u kitbulu din il-play. Huwa interessanti li ġiet ippubblika li huwa miktub li dina intweriet fit-teatru fl-1815, però ġiet ippubblikata fl-1825. Ktieb ieħor li nixtieq nurikom huwa Dan dan il-ktieb jurina eh, il-posters tal-opri. U ħaġa interessanti li għandu, hawnhekk jurina eh, paġna fejn dawn kienu il-formuli li inti kont tikteb jekk trid tkun abbonat it-teatru u kull sena kellek iġġedded l-abbonament. Mela dawk kienu il-formoli tal-abbonamenti u dawn kif qed taraw kienu tat-Teatru Rjal li għadna kemm rajnieh. Hawn sa nurikom poster Hawnhekk, sorry, hawnhekk huwa dawk l-istruzzjonijiet għal dawk in-nies li ma joħdux abbonament li huma l-postijiet disponibbli għalihom. U hawnhekk għandna poster ta' ta' opra La Gioconda u Huwa interessanti li għandna id-data, il-ħin, min min se jipparteċipa u wkoll dak iż-żmien God Save the King, l-innu l-innu nazzjonali Ingliż. Huwa f'dan iż-żmien, għax dan huwa poster tal-1933, huwa f'dan iż-żmien, f'dawn iż-żminijiet li wkoll nibdew il, il, il-ġlieda biex jitkanta wkoll l-innu Malti jew ftit qabel jew ftit wara. Mela. Xtaqt nurikom ukoll dan il-ktieb biex nurikom posters naqra differenti. Mela hawnhekk Dan il-poster huwa interessanti għaliex mhux talli jurina l-ispettaklu imma jurina wkoll l-atturi. U grazzi għal dawn il-fotografiji nistgħu meta nsibu fotografiji oħra tat-teatru nifhmu min qiegħed f'dawn il-fotografiji għax dawn ir-ritratti hemm l-isem tal-kantant jew tal-attur. Se nurikom dan il-poster ukoll. Hawnhekk li huwa interessanti huwa li Huwa ma din il dan l-ispettaklu sar għax kien hemm delegazzjoni mill mill mill mir-Renju Unit u tawhom żewġ spettakli, tawhom spettaklu ta' musical, The Belle of New York, u tawhom ukoll spettaklu ieħor ta' opra, La Gioconda. U dan huwa poster sempliċi ta' La Gioconda u dak li huwa interessanti huwa li dan il-poster fih dettalji li llum ma ssibhomx, per eżempju, jagħtuk id-data tal-ewwel produzzjoni u fejn saret. L-ewwel produzzjoni tal-opra La Gioconda saret Milan fl-1876. Meta ġiet meta ġiet meta ntweriet Londra fl-1883 u meta ntweriet għall-ewwel darba f'Malta fl-1886. Jiġifieri informazzjoni li llum żgur ma ssibhiex f'poster. Eh, l-aħħar ktieb li nixtieq nurikom, le, hemm ktieb ieħor li nixtieq nurikom li huwa dan. Dan huwa sensiela ta' kotba magħmulin minn miċeli, minn ehm, li, li pratikament dana kien Ħa l-biċċa xogħol biex jittajpja dak kollu li kien isir kull staġun. Allura kien jurina kull spettaklu li kien isir għal kull staġun bl-atturi, ġie u ġieli ġieli jkunu ffortunati u jtina wkoll l-isem tax-xenografu. għaliex l-isem tax-xenografu u tal-kostumista mhux dejjem kienu mhux dejjem kienu jintwerew u nafu ftit ħafna fuq ix-xenografi u l-kostumisti li kienu jaħdmu Malta. L-aħħar ktieb li rrid nurikom huwa ktieb fuq it-teatru, kienet tkun gazzetta, kien jisimha l-Birikkino għat-Teatru u kienu jagħmlu kritika, kienu jitkellmu fuq atturi, U kienu anki jagħmlu karikaturi. Ħa nurikom paġna fejn hawnhekk qegħdin jitk-, dan huwa tal-1888. Hawnhekk sa, sa jitkellem fuq, fuq attriċi partikolari li kien jisimha Eliża Bassi u hawnhekk qegħdin taraw karikaturi tal-opra Orfeo. Din il-librerija splendida li għandna li huwa ġojjell nazzjonali li hija l-Bibljoteka Nazzjonali m'għandhiex biss kotba antiki imma għandha wkoll kotba moderni u difatti l-kotba fuq it-teatru jkomplu jinkitbu. Peress li aħna tkellimna fuq l-opra, kif għedtilkom, Hemm dawn iż-żewġ volumi prezzjużi ħafna ta' Alfred Miceli li jitkellmu fuq l-istorja tal-opra f'Malta mill-1631 sa pratikament is-sena 2000. Hemm ukoll pubblikazzjoni tal-Fondazzjoni Patrimonju dwar it-teatru f'Malta u peress li aħna tkellimna fuq it-Teatru Rjal hemm din il-pubblikazzjoni ta' Joseph Bonnici u Michael Cassar li jisimha The Royal Opera House of Malta U ovvjament dawn huma biss tlieta minn ruxma ta' kotba li nkitbu dwar it-teatru minn ħafna awturi, per eżempju Mario Azzopardi li kien jissejjaħ bin-nom ta' Il-Mulej, u ħafna ħafna kittieba oħra. Issa minn hawn sa mmorru it-teatru ta' l-Università li jismu Valletta Campus Theatre fejn se niftħulkom xeni, żewġ xeni biex nurukom eżattament id-dimensjoni tagħhom u l-aspett tagħhom. Għal din ir-riċerka Aħna sellifna dawn ix-xeni mill-Teatru Manoel u hawnhekk nixtiequ nirringrazzjaw is-CEO u l ta' Teatru Manoel, Missis Elizabeth Ebejer u wkoll l-istaff. Dawn ix-xeni ħafna minnhom jinstabu t-Teatru Manoel, però wara li waqa' it-Teatru Rjal, ħafna minn dawn ix-xeni xterdu mat-teatri ta' Malta kollha. Sfortunatament ħafna minnhom remewhom, però il-Soċjetà ta' San Pawl ukoll għandhom x'eni u hawnhekk nirringrazzjaw pubblikament il-Father Cilia li hu wkoll għoġbu jsellifna tiegħu għar-riċerka tagħna. Difatti hawnhekk nieħu l-okkażjoni biex nagħmel appell Jekk xi ħadd għandu minn dawn ix-xeni u jista' jsellifhomlna, xeni kbar ħafna, għax il-Bocca xena tat-Teatru Rjal kif għadna kienet kbira ħafna, jista' jsellifhomlna, nieħdu ritratti tagħhom u narġgħu ntulhom, ntuhomlhom lura. Mela, kif qed taraw ħafna minn dawn ix-xeni kienu tal-karta. U ma nafux jekk kinux tal-karta għax kienu impinġijin barra u kienu jibagħtuhom Malta jew jekk ġiex il-pittur biex ipinġihom Malta. Nafu li kien hawn xenografi Taljani wkoll Malta. Issa fuq ix-xena kif taraw hemm ikun hemm meta nkunu furtunati ikun hemm it-titolu tax-xogħol. Mhux dejjem dan huwa huwa hekk. Dan kienet l-opra Norma kien fondale u kien għat-tieni att. Issa, grazzi lil Sur Twanny Spanjol ta' li huwa Konservatur Prinċipali f'Heritage Malta, hu għallimna kif għandna wkoll innaddfu dawn ix-xeni għax kellhom ħafna trab u wkoll kif nagħmlu l-ewwel azzjonijiet ta' preservazzjoni. Issa ħa niftħu x-xena, kif taraw irridu nilbsu l-ingwanti u ukoll maskri. Kif qed taraw ix-xena hija kbira ħafna, jiġifieri kienet impinġija fuq strixxi ta' karti imwaħħlin flimkien. U din il-karta hija karta iebsa, karta kannella iebsa. Ġieli sibna wkoll karti tas-siment, tal-boroż tas-siment bi bħala patches minn taħt u kienu jpinġu fuqhom.
Mela hawnhekk kif qed naraw issa qed naraw biċċa sewda. Imma di ovvjament mhix hawn għal xejn. Kienu jużawha propjament biex meta tkun fuq il-palk, id-dawl jiġi manipulat b'tali mod li ma joħroġx minn ġol-karta minn hawn għal għax l-iswed imbagħad jixrob id-dawl tista' tgħid. U mbagħad ix-xena il-partijiet tax-xena l-oħra mbagħad jiġu imdawlin. So mbagħad kif inkomplu niftħu ħa jkun hemm biċċa wkoll fej id-dawl jidħol minnha u tkun magħmula minn gauze. Insomma, nistgħu ngħidulha. Mela. U id-dawl mbagħad jippenetra minn hemm u joħroġ Għal fuq il-palk.
Id-dimensjoni tad-dixxenografija hija kważi ta' dik ta' fondale, però mhijiex kompletament fondale għaliex hawn, kif qed taraw, hawn toqba, jiġifieri l-attur jista' jgħaddi minnha. Din tirrappreżenta tempju, it-tempju ta' Irminsul fin-Norma. Kif qed taraw hemm l-idea ta' palk b'dik il-purtiera t'hemm wara. Hemm l-idea ta' monumentalita' anki bl-iljunfant impinġi hawn u bil-lanza li tmur minn fuq s'isfel. Dekorazzjoni sabiħa ħafna, kif taraw il-kwalità tal-pittura hija kwalità li fuq xena mill-bogħod ma tindunax li m'hemmx ċertu dettalji, per eżempju hawnhekk hija mpinġija b'mod iktar iktar mgħaġġel u tista' tarah mill. mit-tip ta' ta' ta' brush strokes li hawn hawnhekk.
Hawnhekk qed naraw żebgħa tat-tempera. Issa, il, din ma taħdimx bħal pittura normali. Allura int meta Bħala udjenza tkun qed taraha mill-bogħod, allura taraha qisha kważi pittura tista' tgħid u bid-dawl daw id-dettalji kollha. Imma fil-fatt jekk tħares iktar 'il quddiem mill-viċin tibda tinduna li it-teknika inqas raffinata, eżatt. U pereżempju jekk inti tiffoka fuq hemmhekk dawk il-linji biex jagħmlu l-effett ta' ta' ta' insiġ, tinduna li huma inqas raffinati però mill-bogħod jipproduċu effett kbir ħafna. Anki pereżempju hawnhekk qed taraw li hawn jekk niffukaw fuq hawn, fuq din il-parti, hemm ċertu elementi li huma din pereżempju dan l-element qed naraw li l-pittur kien jaf idur bil-pinsell, però hawnhekk għaġġel ħafna iktar, mexa ħafna iktar malajr. Kif taraw dawn ix-xeni huma kbar ħafna, jiġifieri jagħtuk idea Ta' kemm kienet kbira il-bokka xena tat-Teatru Rjal. Din ix-xena in partikolari hija ta' xi tnax-il metru b'xi tmien metri b'xi tmien metri. Infatti, it-teknika li użajna biex nagħmlu r-riċerka tagħna ma kinitx biss li aħna nħarsu lejn l-istampa u nħarsu kif ġiet impinġija, imma naraw it-teknika tad-dawl u wkoll l-importanza tad-dimensjonijiet. U meta jkun hemm dimensjonijiet differenti, pereżempju bħal din it-toqba għandha għandek kejl sehem u mbagħad kejl iktar 'il fuq. U ovvjament kull darba ninnutaw hemm xi ħadd li jkun qed jikteb il-miżuri. Sa aħna kellna nużaw tekniċi differenti. Per eżempju jekk kienet trab biss, per eżempju konna nużaw pinzell u dejjem nippruvaw niġbdu t-trab. barra mix-xena. Jew inkella konna nużaw anke vacuum cleaner biex ovvjament niġbdu iktar minn hekk imma mhux dejjem kellna l-apparat neċessarju. Issa l-vacuum cleaner ovvjament trid tagħmillu ċeruta fuqu ħalli ma tiġbidx allura inti u ma tistax tqiegħdu fuq speed għoli, konna nużaw speed bil-mod ħafna. Kif taraw hemm partijiet li għandhom bżonn jiġi rrestawrati bħal dik it-toqba t'hemmhekk, imma hemm partijiet fejn dawn it-toqob saru għaliex da dan ix-xena kienet marbuta ma' lasti biex iżommuha solida biex ma ma ttirx. Kif taraw Ir-riċerka fuq ix-xenografija hija waħda komplessa. Trid tifhem fejn din ix-xenografija kienet imwaħħla u kif twaħħlet, id-dimensjonijiet tax-xenografija, il-kwalità tal-pittura, dak kollu li inti tista' ssib dwar l-ispettaklu stess, posters li forsi jkollhom l-isem ta' xenografu, kritika, kull ħaġa li tista' ssib. Ovvjament dik hija biss il-bidu. U mbagħad kif taraw dawn huma wkoll opri d'arte, dawn huma dawn huma ta' valur enormi. Il-problema tagħhom hija kif sa turihom. U dak Hija r-riċerka tagħna qegħdin naraw kif nistgħu nuru dawn ix-xeni mingħajr ma jitqattgħu, mingħajr ma mmissuhom, imma li l-poplu Malti u anki dak barrani jkun jista' japprezzhom.